Mae'n benwythnos ola mis y dref ac unwaith eto mae rhedwyr cleta a dewra Ewrop gyfan wedi ymgynnull wrth lana Llyn Peris. Yma hefyd mae yna amaturiaid a rhedwyr hefyd sydd fel arfer yn rhedeg am bleser. Ond nid ras am hwyl ydy hon o bell ffordd

Er ei bod hi'n benwythnos troi'r clociau yn ôl, edrych ymlaen at gychwyn y ras a pob rhedwr sydd wedi cyrraedd Eryri y bore yma. A ninnau'n ennill awr dros nos, ennill amser hefyd fydd yn nod i'r canoedd fydd yn mentro ar lwybr Marathon Caleta Ynysoedd Prydain. Mae yna fwy nac erioed yn rhedeg eleni ac mae gan bob un i uchelgais a'i bryderon. Gorffen, dwi'n gobeithio yn edrych eleni. Nes i bedair awr 14 munud llynedd, ond dwi'n mynd i'r treni am ddim yn cweit gystal eleni, so gorffen. Oedd y tywydd yn fendigedig llynedd hefyd. Dwi'n mynd i rhedeg y ras o blaen, ond uh, dwi'n meddwl ar 22 milltir, mae yna dipyn o bwl i fyny lle, lle Gael weld Vince ar ôl yn y tanc am hwnna, wedyn dwi jyst edrych ymlaen am y lawr rhyw i'r diwedd. Ges i um, llawdriniaeth ar ymblin uh, pimp wythnos yn ôl, so fi'n lwcus i bod mae heddi, jyst, uh, jyst gorffen a gobeithio ddim pôn yn y, yn y pen glin. Oedd yma i pen pas i ddechrau, a wedyn dros wy'n fawr wedyn yn ôl, yn ôl adre yn yma. So, dyna sy'n codi ofyn, yn edig yn y tywydd yma. Ie, yeah, dechrau, a wedyn uh, pedwar awr arall, gorffen, a mynd i siwmlaen i cael cwbl o beint hyn o. Yeah. um, Awyrgylch yn gwmpas yn ffantastig so 'dan ni'n edrych ymlaen heddiw. Hon di'r drydydd flwyddyn i mi redag, a'r flwyddyn gynta nes i redag fyny at Flaen Fawr a rhedeg tu allan o o o o o fuel a hwnna ydi'r peth mwya of- mwya ofnadwy sy'n 'nai fynd dwy filltir i fyny a jyst

Wel, mi oedd Siwan eleni fan hyn yn rhan amlwg o stori'r ras llynedd. A Siwan, doedd hi ddim yn ras hawdd a didylliais i llynedd, ond bellach mae'n berffaith amlwg pam. Eglurai ni pam, Siwan. Wel, heb yn wybod i fi, llynedd o'n i'n disgwyl, o'n i wedi mynd pedwar mis efo'r mwmpyn bach yma. A fi rhaid i ti gerdded o hanner ffordd, ynddo? Do, o'n i'n benderfynol orffen o, ond di brifo'n hip o'n i. Ac oedd genai'm syniad ond nes i orffen o do. A thrwy fod y fenga rioed i'w gorffen, roedd hanes Owen yn rhan gofiadwy o stori 2010. Am y tro cynta rioed roedd y ras yn dechrau o dan gysgod Castell Dol Badarn a chyn cyrraedd pentra Nant Peris roedd tri wedi achub y blaen, tra bod eraill yn dal i groesi'r llinell ac yn cychwyn ar eu taith i fyny Bwlch Llanberis. Erbyn cyrraedd Pen-y-Pas, Matthew Janes oedd y cynta i'r orsaf ddiod a Richard Gardner yn dyn ar ei sodla. Yn ras y merched roedd Christine Howard yn dechrau'n gryf. Ar y llwybr newydd i lawr i Gwmdyli roedd Lee Kemp wedi cymryd yr awena, ond ar y lôn i Lyn Dinas roedd Matthew Janes yn ôl wrth i ochr. Tra bod y ddau yma ar ei ffordd i lawr, roedd eraill yn dal i ddringo o bwlch Llanberis ac yn Nant Gwynant roedd Christine Howard yn dal i arwain y merched. Erbyn bedd Gelart ar pwynt hanner ffordd, roedd Richard Gardner yn cadw cwmni i Matthew James a Lee Kemp wedi gwanio. Ar y ffordd i Ryd Ddu roedd y bwlch yn amlwg. Ymysg y merched roedd Pethan, Poethi, Christine Howard dal ar y blaen, ond Phoebe Webster A felly hefyd Sian Roberts yn y du yn dechrau caer bwlch. Y wain fawr a milltir 22, Richard Gardner yn dal i arwain y dynion ac yn edrych dros i ysgwydd ond yn ddigon pell yn ôl roedd Matthew James. Yr un oedd y drefn yn ras y merched gyda Christine Howard yn cyrraedd yr allt am fwlch y groes gyntaf, gyda Phoebe Webster yn lladduri o tu ôl iddi. Ar fwlch y groes a llyn padarn yn dod i'r golwg unwaith eto roedd Richard Gardner yn gadarn ac felly bu hi tan y llinell derfyn ac yn gosod record i'r cwrs newydd o ddwy awr 36 munud. Yn ail, Cymro arall, Matthew James, ac wedi arwain y merched o'r dechrau i'r diwedd, Christine Howard aeth â hi. Gydag Andrea Rolant o Eryri yn gorffen yn gry i gipio'r ail safle. Ac ar ddwrnod arbennig o dda i'r Cymry, Richard Gardner gipiodd y cwpan yn bencampwr y cwrs newydd. Wel, blwyddyn yn ddiweddarach, da ni'n ôl yma am fwy, a hynny diolch yn benna i waith dyfal y trefnwyr Fel Matt Ward fan hyn. Bore da i ti Matt. Bore da Morgan. Mae'n fore garw ond mae pawb yn edrych ymlaen unwaith eto a mae'r niferoedd yn fwy nag erioed Lenny. Yndi, yndi wir ac uh, ffordd da ni'n cofrestru pobl dyn ni wedi blwyddyn yma. Um, mae popeth ar-lein fel arfer ond um, blwyddyn yma da ni wedi newid fel pobl yn gallu newid um, yr entries ma'n gwneud lle ar Facebook da ni'n iwsio social media fel maen nhw'n galw fo, a um, symud efo'r amseroedd. Llynedd, y newid mawr oedd newid yn llwybr y ras. Sut ymateb gafwyd i hynny? O, hwnna'n wych, dweud y gwir. Oedd pawb bron yn dod yn ôl a dweud bod y cwrs yn anhygol lawr cymdylu fanna. Oedd hi'n her, ond oedd pawb yn mwynhau, swn i'n dweud, ac um, wrth gwrs uh, gorffan yn yr ystryd fawr Llanberis. Hynna'n peth mawr i Llanberis, i'r gymuned ac i'r pobl sy'n darllen i weld yr asma. Gwych, diolch Matt, gobeithio gawn ni ras a hanner heddiw ma. Gobeithio wir. Reit ta, chydig funuda'n unig i fynd tan gychwyn y ras, just digon amser i atgoffa'n hunan o be yn union sy'n wynebu y rhedwyr heddiw. Unwaith eto, mae'r ras yn cychwyn yng nghysgod Castell Dôl Badarn, a'r lôn wastad droellog yn arwain y rhedwyr i ogoniant Nant Peris. Y Dyffryn a'r Pentra. Wedi mynd heibio i'r hen fan cychwyn mae'r ffordd yn boenus o gyfarwydd. Y ddringfa ddi-ddiwedd yr holl ffordd i fyny Bwlch Llanberis i Gorffwysfa neu Ben y Pas. Ail bwynt ucha'r cwrs yn 1,180 troedfedd uwchlaw'r môr. Cyfle i ystwytho'r cyhyrau wedyn wrth ostwng yn sydyn am ben y gwrw, gan droi i'r dde i wynebu Nant Gwynant. Yma, mae'r llwybr yn gwyro oddi ar y lôn ac ar gamffordd dyllog Cwm Dyli i lawr at fferm Gwastad Anas. Ar lana Llyn Gwynant, ail ymuno â'r ffordd fawr, a maes o law bydd honno'n ein tywys ar lawr gwlad coediog Cymharol wastad i gyfeiriad Llyn Dinas. Bydd y dŵr yn gwmni am beth o'r daith wrth i Fedd Gelert agosáu. Drwy ganol y penta hwnnw ac o fewn tafliad carreg mae carreg filltir hanner ffordd. Ond yna, trwyn ar y maen gyda dringfa hir lethol yr holl ffordd i'r ryd ddydd. Cyfeirio'r coesau wedyn at lanach yn Cwellyn wrth odra Mynydd Mawr, gyda Mawredd, Arfon a Môn ar y gorwel. Y Waun Fawr ydy'r pentra nesaf ar y daith a throfa i'r dde oddi ar y briffordd yn hebrwng y rhedwyr at dynfa galad i fyny'r llethr at Fwlch y Groes. Pwynt ucha'r cwrs yn 1,244 o droedfeddi. Rhaid ffarwelio â'r tarmac am y tro a chamu ar y llwybr llistrig mynyddig lawr y gefnen serth ac arw, cyn cofleidio cadernid y tarmac unwaith eto fydd yn arwain y marathonwyr i ben y daith a'r llinell derfyn yn ôl yn Llanberis. Ydy, mae hwn yn llwybr godidog a leni mae'r Parc Cenedlaethol yn dathlu i Ben Blwyd yn 60 oed, ond tybed pwy fydd yn dathlu heddiw efo'r cwpan mawreddog yma yn ei ddwylo. Mae ras ar fi'n cychwyn, dewch yn ôl ato ni ar ôl yr egwyl. Croeso nôl ato ni, mae'r rhedwyr yn barod amdani ac yn barod hefyd mae'r sylwebwyr Dafydd Whiteside Thomas a Nick Parry. Diolch Morgan, mae Eryri yn gwgu, mae Eryri yn bygwth. Ac wrth i'r hwtar ar lafar sgrechian, mae y Wyddfa a'i ffriw wedi bod yn Sgrechian drwy'r bore. Trowch yn ôl, hogie. Pidiwch meiddio'n herio ni yn y fath amode. Ond os na'm troi'n ôl i fod, mae'r cannoedd a'r gannoedd yn mynd amdani, a wyneb cyfarwydd rhif un ar y blaen. Rhif un, Rob Samuel, hen gyfarwydd o'r ardal yma, aelod o Glwb Rhedwyr Eryri. Rhif un ar ei frest o. Ai rhif un fydd o, ymhen ychydig oriau? Be ydy'r stori sydd yn haros ni rhwng nawr a'r ffin derfyn? 1618 a cawr lleol, Gwyn Owen, ac mae'r olygfa y tu ôl iddyn nhw, wel mae bron iawn yn feibledd, ond cael ei harwain I le ac i be mae'r rhain? Ac mae'n gynffon hir o redwyr yn ymestyn yn ôl i Gastell Dolbadarn. Mae yna griw i weld yn dechre sefydlu hunin fel y criw blaen, ond mae yna un di mynd yn bellach, Gavin Felton o Barnsley ydi rhif 498. Ha, mae yna amser hir i fynd. A be fydd y stori rhwng nawr a diwedd y ras dybed? Dyma'r grwp sydd wedi sefydlu hunan ar y blaen yn dod i lawr yr allt i ben ucha Llyn Peris. Chan nhw ddim rhedag i lawr yr allt eto tan ben y gwryd. A mewn cyfnod mor gynnar a hynny maen nhw'n dechrau gwahanu tra bod rhai eto i ddechrau yn dal i groesi y llinell gychwyn ac ydy, ydy mae o yn mynd i redeg heb sgidiau. Os yr ffenith o, Mi fita i yn het, gawn ni weld. Felton ar y blaen, Gardner tu ôl iddo fo. Y gofod yn dechrau agor. Mae'r tywydd yn fan hyn yn hegar iawn, maen nhw'n gwynebu'r gwynt i fyny am y bwlch, a mae digon hawdd gweld rwan be di'r amgylchiadau sy'n ei wynebu nhw wrth ddringo yr holl ffordd i fyny. Oedd hwnnw yn ddarlun? Di'r rhein ddim wedi gweld y darlun hwnnw eto. Does ganddyn nhw ddim syniad yng nghysgod y coed yma, y gwynt, y glaw, Ar frecyn sy'n eu haros nhw. Falle na fydden nhw cweit mor hapus, Samuel, rhif un, Gardner tu ôl iddo fo yn yr het. Mae straen. Mae Andy Davies yno hefyd. Pedwar enw cyfarwydd yn dechre sefydlu i hunin ar flaen y ras yma. Ac yn ôl, yng nghanol y storm, mae'r cannoedd, y rhai sy'n gadael Nant Peris, y llyn y tu ôl iddyn nhw. Ie. Edrychwch yn hapus nawr. Nawr te, yn eich rhys cybi, Edith Gruber di hon, mae hi di teithio'n bell i fod yma. Dwi'n dod o'r Almaen, a dwi wedi bod yng Nghymru ers tair blynedd. A dwi'n daleithio Almaeneg drwy gyfrwng y Cymraeg. Y rheswm pam roeddwn i'n dysgu Cymraeg yn y lle gyntaf oedd J.R.R. Tolkien a Lord of the Rings, achos uh, mae'r iaith Elvish, mae Sindarin yn seiliedig ar y Cymraeg. Fe eisiau o hyd i Teach Yourself Welsh a fe eisiau dysgu Cymraeg yn 2005. Mae eisiau redeg fy marathon gyntaf llynedd yn Athens. Felly y marathon gwreiddiol o Marathon i Athens. A uh, nes i redeg hynny gyda fy rhieni. Yn bennaf dwi'n ymarfer a, a fy mhen fy hun, felly dwi'n rhedeg o gwmpas Bangor ac ymhorthaethwy. Ond dwi'n hoffi rhedeg gyda clwb y Cubby Striders, fydd y llu ohonyn nhw rhedeg y marathon. A rwy'n gobeithio hefyd cwrdd â ffrind a cydweithiwr Ellie Sutcliffe Mae hi yn gyflym iawn, felly mae hi'n gobeithio ennill y ras efallai. Mi hoffwn i redeg y ras mewn pimp awr, ond ar ôl bod yn sal am wythnos, a dwi ddim yn siŵr am hynny, felly dim ond orffen y ras sy'n bwysig i mi rwan. Pont y Gromlech. Nawr, sylwch ar y ferch sy'n cario'i chôt. Honno di Claire Phillips. Mae ar flaen ras y merched. Tu ôl i'r dyn yn y melyn yn y gwyn, gwych chi gip Ar Lisa Grantham, hi sy'n ail. Edrychwch ar y ddrycin, edrychwch ar y storm yn chwipio. Faint o broblem fydd hynny? Mae'n siŵr o fod yn broblem anferthol. Mae 'na ddyn newydd ar y blaen, Craig Williams, tair ar hugain oed, aelod o'r fyddin yn rhedeg y ras yma am y tro cynta' erioed. A dwn i ddim pa mor brofiadol ydi o am redeg marathon i bellter gorau oddi hanner marathon. Parasus deg cep. Ac yn stelcian tu ôl yr un wynebe cyfarwydd a'r pedwar 'na yn y llinell flaen, nhw sy 'di bod yna, nhw sy a'i golygon. Ac yn tu ôl, wel, mae'r ystadege yn ddifyr. Dau y cant o'r rhedwyr yn ferched. Mae'r ienga sy'n rhedeg yn ddeunaw oed, mae'r hynna yn saithdeg wyth oed, a fe glewch chi y gwynt yn chwibanu. Dau redwr llwyddiannus iawn iawn yn y grŵp yn o bedwar, Richie Gardner ar y blaen, Andrew Davies yn y cefn, cynta ac ail ym mhencampwriaeth rhedeg Llwybr y Gymanwlad, 55 cilometr, sef chwe milltir yn fwy na marathon, a hynny ar draetha Llanddwyn rhyw fis yn ôl. Maen nhw'n agosáu at Craig Williams. Maen nhw'n cyrraedd pen y pas, pen gorffwysfa Ac os fuodd 'na enw anghymwys ar ardal erioed, Pen Gorffwysfa ydi hwnnw. Nawr te, ar y blaen yn Ras y Merched, Clare Phillips, yn yr ail safle Ellie Sutcliffe o Exmouth, ac yn y trydydd, Lisa Grantham o Glwb Cilgwri. Maen nhw'n agos at ei gilydd, mae'n ras ferched dda. Mae Craig Williams yn rhedeg ac yn ymestyn i bellter rhwng y grŵp a fo i lawr am ben y gwry. A pa mor braf tybed ydy cael mynd lawr a allt ar ôl y dringo yna. Nawr, 'di'r rhain ddim hyd yn oed wedi cyrraedd Pont y Gromlech, a dyna welwn ni nawr y milltiroedd rhwng y rhai ar y blaen a'r rhai yn y cefn yn ymestyn fwyfwy. Maen nhw'n dal i wenu ar hyn o bryd, dal i ddringo maen nhw wrth gwrs, mae'r rhain ar Bont y Gromlech. Dyna chi pa mor gry di'r gwynt. Mi fydd na gotie a hetie yn cael i colli. Nawr te, dwi'n gwybod bod chi'n ysu ddeutha ni Dafydd, pwy sy yn yr oren ma? Wel, y mab 'di hwn yn rhedeg y bedwerydd y marathon, a mae o'n gobeithio gneud amser o ryw dair awr a hanner. Mae o'n edrach yn eitha gyffyrddus ar hyn o bryd. Dilyn ôl troed i dad, Nartem, a'r gwr sy ar y blaen, Craig Williams, sy'n dod o west i pen y gwrid. Mae'n troi nawr oddi ar y ffordd i'r trac oedd y rhan newydd o'r ras. Y rhan newydd gafodd i gyflwyno i mewn llynedd. A mi reddish i hwn llynedd yy cyn y ras a do'dd o ddim yn gyffyrddus o gwbwl, ro'n i'n amheus a fydda'r rhedwyr yma yn mwynhau y rhan yma o'r trac, ond ar ôl siarad efo nifer ar ôl y ras roedden nhw'n teimlo bod y llwybr yma yn byrhau y ras iddyn nhw. A mae'n siŵr bod hi'n haws pigo'ch camau pan mae'r llwybr yn perthyn i chi. Nawr te, Gethin Jones 'di hwn a mae o yn un o griw o glwb Sarn Helen sy' 'di dod yma. Busnes teuluol yw hi, mae nhad wedi bod wrthi ers deg ar ugain o flynydde a daeth fy mrawd a finne mas o'r ysgol a syth mewn i'r busnes ato fe a nawr yn golygu cadw fynd â'r busnes i cadw fe yn y teulu. Am gymaint gallwn ni. Ydi dw- dwy flynedd nôl i nawr, di seidlodd y wraig a finne rhedeg hanner marathon Gaerdydd, a mae jyst wedi cydio ofn i. Mae clwb Sarn Helen wedi cael ei cychwyn yn 1978 a ni'n lan nawr i tua 100 o aelodau. Mae Rhôl Bach Go Lew yn unig a lot o sport a ni'n mwynhau e mas draw. Yn y whech i wyth mis diwetha ni 'di bod mas 'da'n gilydd am bob bath o tywydd, yn y glaw, yn y gwynt. A fel bois y clwb wedi gweud gallen ni disgwl y tywydd gwitha lan yn Llanberis a fi'n credu nawr bod fi bron yn barod i wneud e. Dros y blynydde mae lot o bois a merched y clwb wedi bod lan yn Eryri yn rhedeg A leni fi'n credu bod deuddeg o'n ni'n lan. Bydd teulu bob rhedwr arall yn dod lan. A ni'n siŵr o weld rhywun byddwn ni'n nabod ar hyd y cwrs jyst i annog ni mlaen yn bach. Gobeithio hwn yw rhywbeth rhwng tair awr a chwarter a tair awr hanner. Rhywbeth ynghynt na ni. Fydd e'n bach o bonws, ond mae fe gyd lan i'r diwrnod. A'i dro fo. I fynd oddi ar y ffordd. Mae'n dibynnu ar y diwrnod, medda fo. Dybed oedd o wedi disgwyl diwrnod fel hwn. Nawr, mae hwn yn glip bach cas i'ch cymryd chi nôl i'r ffordd fawr. Craig Williams yn dal ar y blaen. Mae'n stori ryfeddol. Oeddem yn gwybod tan ddiwedd yr wythnos bod o'n rhedeg, ond mae'r rhein yn dal yn gysgod. Ydy, pedwar rhedwr profiadol iawn yn fan hyn. A wedyn mae 'na grŵp arall o bedwar yn cadw'n eitha tynn wrth 'u sodlau nhw. Reit. Yn ôl ar y trac ac yn dal ar y blaen arall y merched 'ma, Clare Phillips. Dychwch ar y gofal mae'n gymryd, dyna pa mor anodd ydy. Nawr te, mae yna newid i bod, mae Lisa Grantham nawr yn ail ac Ellie Sutcliffe 21 yn drydydd. Mae honno yn dal yn ras dyn yn ras y merched. Ac mae'r milwr, newidiodd le efo milwr arall i fod yn y ras 'ma. Wedi lledu, wedi lledu'r gofod, ond mae yna broblem. Oes, mae yna rhywbeth yn bod, mae o'n tynnu fenig. Mae o'n stopio. Stop, stop, stop, stop. Mae o yn cau criau esgidia. Dim dewis. Dim dewis, mae rhaid fo wneud wrth gwrs, a mae hyn yn broblem, oherwydd mae'r pedwar arall yn mynd i ddal i fyny efo fo. Mae o'n ail gychwyn, a'r perig o ail gychwyn ydy cyflymu yn ytrach a hitio'r un un rhythm yn ôl. Ag edrychwch arno fo'n edrych yn ôl, bron iawn, fel yw anifel yn cael ei hela, yn dydy? Wrth i'r cannoedd ar gannoedd droi oddi ar y ffordd fawr a tu ôl iddyn nhw yng ngwyneb y storm, rhif 100 yn y melin gyda llaw. Pam rhif 100? Mae rhedeg i ganfed marathon, un o'r nifer o straeon rhyfeddol sy' 'ma. Mae Gardner yn agosáu, yn dydi? Faint o ergyd oedd gorfod newid neu ailglymu'r caren? A mae Samuel hefyd yn gwybod yn union be' mae'n neud. Mae'r ddau yma'n dallt ei gilydd. Maen nhw'n dechre edrych ar yr oriawr. Mae Craig yn troi nôl, mae yna'n ymwybodol bod y dau yma yn dal i fyny efo fo. A dwi'n credu bod ni am gael arweinydd newydd yn y ras. Gardner yn goddi weddi Williams, newid yn ras y dynion, Samuel yn y trydydd safle. Maen nhw bron iawn yn Nant Gwynant a mae yna newid yn ras y merched hefyd, Lisa Grantham nawr yn arwain rhif deuddeg. Ac yna yn wesi y ffos 'na mae yna ferch arall 'da ni heb ei gweld hi, Ruth Johnson yn y trydydd safle. Hon 'di Ellie Sutcliffe, felly ras y merched yn cyfnewid gydol yr amser. Nawr te, mae dipyn mwy anodd ar y trac nawr yn dydi, a sbiwch ar hwn, 1-1-3-8. Hwn sy'n rhedeg heb i sgidiau. Oedd o'n gwybod am y darn yma, Dyfed? A gwyliwch ar y lleill, maen nhw ofn sefyll ar ei fodiau traed o. Camp aruthrol. Mae yna newid arall yn ras y dynion. Mae Samuel nawr ar y blaen. Mae hyn yn gyffroes. Mae'n dactegol, mae'n bron yn seicolegol, Dafydd. Ydy, dwi'n meddwl bod y ddau sydd ar y blaen wan yn, yn, yn mesu'r hunan yn erbyn ei gilydd yn hytrach ag yn erbyn Craig Williams. A'r ddau yma, Strain a Davies, yn dal yn y criw bach bach sy tu ôl, mae pedwar nawr yn ddau, maen nhw'n dechrau gwahanu, cymryd y dŵr, dyna'r neges, daliwch i wneud hynny. Dwi'n credu rwan, allan o'r pump yma ar y blaen, mae'r enillydd yn mynd i ddod. A dyna'r ferch o'n i'n sôn amdani, Ruth Johnson, mae nawr ar y blaen. Lisa Grantham yn yr ail safle ar Hebraeg Farathon brofiadol. Mae yna newid i bod tu ôl hefyd. Mae Claire Phillips nawr yn drydydd, Ellie Sutcliffe yn bedwerydd. Edrychwch mor agos mae'r ddwy yna at ei gilydd. A gwrthgyferbyniad llwyr. Be mae'n neud? Ffonio am dacsi? A dyma chi stori ysbrydoledig, Paul Watts ar y dde, rhedwr dall yn cael ei arwain gan Philip Howells. Stori wefreiddiol. A mae Gardner yn nôl ar y blaen, Samuel y tu ôl iddo fo, ond bron nad oes gwerth deud pwy sydd ar y blaen, ac os maen nhw'n gwylio'i gilydd, mae'r ddau yma'n arwain, maen nhw'n gwybod y gallen nhw ennill. A mae Gardner di hen arfer wrth gwrs, dros y fodd ar y blaen ac enillydd llynedd hefyd. Ond mae'r milwr yn dal yno. Ac edrychwch ar waith y gwirfoddolwyr yma, cwbl, cwbl allweddol, ugeiniau ac ugeiniau ohonyn nhw ar gael i unrhyw un sy am eu cymorth nhw. Tuve Gelert, cymeradwyaeth i'r ddau, sydd yn rhedeg y sioe. A mae Craig Williams wedi cyrraedd i hanner marathon i bellter arferol o, a mae o'n disgyn yn ôl. Ie. Dyna'r gofod mwya' o bosib dwi 'di weld rhwng y ddau yma a Craig Williams sydd y tu ôl. Ruth Johnson yn edrych yn gry', yn edrych yn gadarn yng nghanol y dynion, yn dal i arwain ras y merched. Ond dyma'r ddau sy ar y blaen, ysgwydd wrth ysgwydd, gam wrth gam. Pwy fydd yn gwneud y cam i fynd yn ei flaen? Un all ennill, pwy fydd o? Dewch nôl i weld ar ôl yr egwyl. Croeso nôl. Deuddeg milltir ag ychydig lathenni eto i fynd. Craig Gardner ar y blaen am y tro Samuel ar ei waro, fel hyn mae 'di bod, oni bai fod y naill wedi mynd heibio'r llall. Mae Craig Williams, y milwr, wedi disgyn nôl ychydig bach a rhyngddyn nhw y ddau yma, Murray Strain ac Andy Davies. Patrwm y ras yn para. Mae'r ddau yma'n agosáu rwan at gopa yr allt hir ddiflas 'ma sydd yn dringo i fyny o Bedd Gelart i gyfeiriad Pont Caer Gors, cyn wynebu'r gwastadedd agored ar draws i Ryd Ddu. Ac yn ôl y medd gelert golygfa gyfarwydd arall, mae Matthew Roberts, Gwyn Owen a Rob Grantham 'di bod yn gwmni cyson gydol y ras 'ma ac felly mae'n para wrth i'r gymeradwyaeth 'u hybu nhw tuag at y milltiroedd nesa 'ma. Os oedd angen gwybod be oedd yr amser, mae 'na dipyn o gliw yn fanna i'r hogie sy'n arwain. Be' 'di'r seicoleg Dafydd mor agos mor hir? Wel mae mae'n braf ia rhedeg efo cwmp heini ma' ma' ma' ma' rhaid deud hynny. Y ferch sy'n dal ar y blaen, Ruth Johnson, rhyw fedd gelert yn bowndio yn edrych yn hyderus a Matthew Roberts ac yy Grantham yn dechre gwahanu a dyna'r pella ma'r pedwar yna 'di bod oddi wrth 'i gilydd. Dyma nhw yn nesáu at bont cau'r gors. Ma' nw'n chwara'n erbyn 'i gilydd i bob pwrpas ŵan un yn gwthio y llall yn disgyn yn ôl ma' nw'n ama ama pw sydd efo'r crefdar i fynd. Ac yn ras y merched mae'n para yn ras gampus, Lisa Grantham yn yr ail safle, Clare Phillips yn y trydydd safle, ma' 'na ryw filltir rhyngddyn nhw a Ruth Jones sydd ar y blaen. Ond mae'r frwydr am yr ail safle yn sicr yn hynod gystadleuol o hyd. Nawr te, yn ôl yn ras y dynion, mae Gardner 'di mynd chydig bach yn bellach ar y blaen. Dyma'r pella, dybiai i, maen nhw 'di bod oddi wrth ei gilydd. Ydi hon yn foment dyngedfennol yn y ras? Wel, ydi o bosib yn trio gwthio rywfaint ar Rob Samuel. Mae'r ddau yma'n dal yn dynn iawn wrth ei gilydd yn fan hyn ac yn nesáu at yr un gwastadedd agored. Na, mae'r gwynt a'r glaw mynd i'r hyrddi ar draws ata i yn rŵan. Ie, diddorol. Lle oedd 'na bedwar, ma' 'na ddau. Ma' nhw'n gwahanu. Dau sy 'di bod fan hyn gydol yr amser, a ma' Samuel yn taro nôl unwaith ar rhagor. Os 'sa neb yn cael dianc rhag y llall. Nac oes, b- bron iawn, ond ma' ddarn o lastig yn sownd rhwngthyn nhw. A ma'r ddau yma 'di bod bron iawn, gystal, cwmni, cwmni mor gyson â'r ddau sydd o'u blaenau nhw. Lewis Johnson, unwaith eto, yn edrych yn hyderus, ysgwydden a'n uchel, y rhythm yn dda. Yng nghanol y bois. A'r tri dyn, bron iawn, fel tasen nhw'n ei gwarchod hi. Ar flaen y ras. Ac yn rhyfeddol, nôl yr hyd ddu, mae Samuel a Gardner efo'i gilydd unwaith eto. Oedden, mi oedden nhw ar wahân, dim bellach, a dal i ddyfalu ydan ni. Dyn dewr fydde'n darogan, pa un? Os un o'r rhain sy'n mynd i ennill? Wel, mae gen i ofn bod ras Craig Williams drosodd bellach, mae o ymhell ar ôl, yr unig beth ar ei feddwl o bellach fydd gorffan y ras. Rhif 271 o Gonwy, Robert Chadwick yn sgwrsio efo'r dyn yn y canol, Dewi Roberts di hwn, a mae hwn di arfer llorio dipyn mwy na mynydd. Wel yw'r ydy'n waith i, ond dwi'n gweithio ar y funud ar y prosiect Beicio Mynydd yn Blaena. O'n i'n bocsio proffesiynol, bocsio dros Brydain, ac rhedeg, beth naturiol mewn i ar ôl bocsio. Ras gyntaf nes i, nes i barthol nawfed. Ail ras nes i barthol pumad. Dyn nes i ail. A dyn, I'm just hooked on hyn, am bod fi'n bore llwyddiannus nhw. Ac hirach, oedd y ras, mwy o'n i'n mwynhau o. Rhai wrthnos yn ôl, rhedais i marathon cael a rhedeg o mewn tair awr. 7 munud. A ni'n siomedig iawn disgwyl helo rhyw chwarter awr yn cynt. O'n i'n gobeithio wneud y marathon dan tair awr, ond ar ôl performance ges i tair wythnos nôl, a fel mae'r treinio wedi mynd, dwi'n gobeithio na i offa nhw. Pawb a'i nôd, rhai am orffen, rhai am ennill. Lawr a all, Dafydd. Balch o wneud? Wel, dwi'n dwi, dwi amau bod yna rhywbeth yn bod ar goes Rishi Gardner fan hyn. Dydym i weld yn hapus iawn ddod lawr yr all. Ruth Johnson yn dal ar y blaen, yn dal efo'r Minders ac yn ddigon hunanfeddiannol i gadw llygad ar ei horiawr. Claire Phillips yn yr ail safle o hyd rhyw filltir tu ôl ac sôn am edrych ar oriau, da ni'n gweld hynny'n digwydd yn amlach nawr. Mae'r ddau weld y rhedeg ddigon gyffyrddus, ond dwi ryw ama bod yna rhywfaint o herc yng nghoes chwith Richard Gardner. Nôl yn Medd Gelert. Wel, grandwch ar y gymeradwyaeth, ar weitha'r tywydd, maen nhw allan i'w cefnogi nhw. O na byddai'r ddau yma yn gallu clywed banllefau yn y dorf, y cyfa maen nhw'n ei glywed ydy stamp troed y llall, y cyfa maen nhw'n ei glywed ydy anadl drom. Yr un sydd tu ôl a'r un sydd tu blaen. Maen nhw wedi bod mor agos â hynny, ac yn dal ar y blaen yn ras y merched yn edrych yn gry i Ruth Johnson o hyd. 'Di Claire Phillips ddim yn edrych gystal, mwy o straen i weld arni hi nawr. Ac unwaith i chi feddwl bod Gardner yn mynd allan ohoni, mae o nôl ac yn gwasgu ac yn gyfartal. Na te, o le ddoth hon i naw dau dim? Kelly Morgan o Nelson, mae 'di brasgamu i fod yn rhan o ras y merched. Y rhan sy'n cyfri. A dyma y rhan o ras y dynion sy'n cyfri, Dafydd. Ie, maen nhw'n gadael Llyn Cwellyn o'i hôl ac yn anelu rŵan uh, am bentra Betws Garmon. A'r gymeradwyaeth i Murray Strain ac i Andy Davies, lle oedd na bedwar, dau sy yn y clwstwr yna, mae hynny'n sicr. Ydy Gardner, ydy ni'n iawn, ydy o di bod yn simsanu? Mae yma yna rhywbeth yn bod arno fo, mae o'n arafu eto. Mae o ar fin stopio dwi'n credu. Dach chi'n iawn, mae o'n bendant yn cloffi. Ydy ras Richie Gardner am orffen yn ddramatig? Nôl y medd gelert, chwe milltir yn ôl, yn y glas, Paula Roberts, merch sy'n arwain drwy esiampl. Dwi'n gweithio i Cyngor Sir Ddinbych, yn Swyddog Ysgolion Iach. Mae bob dydd yn wahanol i fi. Dwi'n gweithio yn yr ysgolion hadfod plant i hybu a rhoi negeseuon iechyd iddyn nhw fel bwyta'n iach, gweithgareddau corfforol, pethau fel 'na. Dwi 'di bod yn rhedeg ers blynyddoedd, nesh i cychwyn rhedeg pan o'n i'r ysgol, fatha rasys traws gwlad, rasys athletau, amrywiaeth o betha. So dwi 'di bod yn actif trwy gydol fy mywyd a 'di parhau i redeg. Dwi 'di neud hanner marathon o blaen a nesh i ras yr Wyddfa pum mlynedd yn ôl a nesh i fwynhau hynny yn fawr iawn a ma'n jyst braf ca'l rhedeg mewn lle fel Eryri a o gwmpas y Wyddfa. Dwi 'di rhedeg i fyny Pen-y-Pass, ma'n iawn, dim yn rhy ddrwg, a dwi 'di gweld y allt ar y diwedd y ras hefyd a ma'n, o, andros o allt. Ma'r Teulu yn cefnogol iawn chware teg, mam, dad, mrawd. Ar y diwrnod y ras yym fi ddim am dewis gen neb bydd pawb o gwmpas y ras fel help i fi i fynd rownd y cwrs. Tua blwyddyn yn ôl ddaru ffrind da i mi dioddef damwain dringo yn Nhremadog ac oedd rhaid i'r yym ambiwlans awyr cymryd dod i achub hi. Nes i penderfynu casglu pres ar gyfer yr Ambiwlans Awyr Cymru i helpu gyda'r gwaith da ma' nw'n neud. Nod cyntaf dwi feddwl ydi cwblhau'r ras neu jyst gorffan y ras a fy mwriad ydi falle cwblhau'r ras mewn pedwar awr ugian munud. Lle mae'r cwmni? Am y tro cynta, mae Rob Samuel ar i ben i hun, ugen milltir o ras wedi redeg, ac am y tro cynta, os 'na neb efo fo. Na, mae Gardner mewn trafferthion. Mae cael rhywfaint bach o gymorth yn fan hyn. Mae o angen sdlwytho dipyn ar y coesau 'na. Ond mae o'n benderfynol o fynd yn ei flaen. Dyna be ydy dyn dewr, dyma be ydy dau ddyn sy'n gwybod i le maen nhw'n mynd. Feiddia i ddeud o, mae Rob Samuel yn mynd fel trên. Ac yn dal ar y blaen yn ras y merched, Ruth Johnson yn edrych fel 'sai rhythm hi'n gyson, ond dyma'r ferch sy' 'di dod o unman, Kelly Morgan y sonion ni amdani, yn rhedeg efo'i phartner o glwb Rodent, Pontypridd, Jason Scanlon. Mae hi yn yr ail safle bellach A 'di disgyn nôl i'r trydydd safle, mae Claire Phillips. Dyma Rob Samuel yn troi oddi ar y briffordd yn y Waun Fawr ac yn cychwyn ar y ddringfa i fyny am Fwlch y Groes. Fan hyn mae rhywun fel Gardner yn mynd i gael trafferth garw i ddal i fyny efo fo. Ond mae Weldy ysgwyd y cramp. Yndi, mae'n dal i fynd, ond dydy Gardner ddim yn rhedwr mynydd. Mae Rob Samuel bellach yn dechrau dringo, a mae o'n gyfforddus iawn yn dringo. Dio'm yn edrach yn rhedwr braf iawn, mae o golwg afrosgor yno fo, ond mae o'i gryfder o'n anhygoel wrth fynd i fyny'r gelltydd. A gallwn ni ond awgrymu pa mor gry ydy'r gwynt. Allwn ni ond awgrymu pa mor Ddieflig ydy'r glaw, ac am y tro cynta mae'r ddau yma yn pellhau oddi wrth ei gilydd hefyd am yrru strain yr Albanwr, go, meddai'r arwydd, a mynd mae o. Mynd tuag at hwn sy'n dal i arwain, Rob Samuel, yn unigedd y daith. Dwy filltir ac ychydig lathenni i fynd, a dyna'r olwg sgan strain ar Gardner ac allech chi weld o'n closio. Yndi, mae o'n dringo rwan, bron iawn 'di cyrraedd i fyny'r mymryn gwastad sy'n 'na tuag at Bwlch y Groes. Ac Andy Davies yn dilyn tu ôl 'ddo fo eto ar yr allt serth 'ma. A'r neidr hir y tu ôl iddyn nhw, yn hirach ac yn hirach, mae'r milltiroedd yn eu gwahanu nhw. Nawr te, mae'n llithrig ma raid fan hyn. Mae'n llithrig iawn, mae Rob Samuel yn dod lawr o fwlch y groes, mae'n gweld Llanberis i lawr yn y gwilod o'i flaen o, mae o'n gwybod fod diwadd y ras o fewn i gyrraedd o, A mae Murray Strain 'di pasio Richie Gardner, allech chi weld Gardner yn y cefn, ac pa mor amyneddgar mae hwn 'di bod, pa mor benderfynol, mae 'di cadw llygad gydol yr amser ar y blaenied, Ond dwi'm yn credu efo milltir ag ychydig lathenni i fynd bod o'n mynd i ddal hwn. Wel, mae Murray Strain yn rhedwr mynydd profiadol iawn, ail ar ras yr Wyddfa eleni. Yn dal ar y blaen, Ruth Johnson, wedi arafu y camau byrion call wrth gwrs ar y ddringfa, dyna'r ffordd i gwneud hi. A mae hon yn dal i agosáu Kelly Morgan, a mae cysgod y partner a'r gefnogaeth yn dal yna. Mae hi'n edrych yn ddynes gre. Dyma Rob Samuel yn dod lawr rwan i'r mainllwyd ucha, nôl ar y lôn darmac, er fod na ddarna ddigon peryg ar hon yr holl ffordd i lawr. Sbio nôl, ydy o'n bryderus, mae'n o'n gwybod bod rwy'n fel Murray Strain yn dod tu ôl iddo fo, dyma fo ar y gair. Yndi, mae yntau hefyd yn troi nôl. Pam ma' nhw'n sbio nôl? Wel, yn aml iawn, arwydd o flinder ydi o. Drychwch ar y glaw, mae o'n i chwipio nhw. Ond dyw hwn yn malio dim. Dwi'n siŵr fod o'n clywed cri y dorf yn sibrwd a ni glustie fo'n barod. Edrych ar ei oriawr fo hwn nawr. Mae o'n edrych tuag ôl hefyd. Ond brwydr bersonol yn erbyn y cloc sgan dy fona, diom yn mynd i ennill, hon sy'n mynd i ennill, mae o ar stryd Llanberis yn ganol y gefnogell. Y rhogyn lleol sydd wedi cael llwyddiant garw gydol y flwyddyn yma. Am flwyddyn. Aelod o glwb rhedeg Eryri wrth gwrs. Pam maen nhw wrth i bofe ac mae dyma'r dyn lleol cyntaf ers 20 mlynedd i ennill y ras yma. Enillydd Marathon Eryri 2011 ydy Rob Samuel. Mae'n heiddi pob anwes mae'n ei gael. Ac y dyn sydd yn ail, yr Albanwr Murray Strain, di rhedeg ras gampus iawn hefyd, ond y parch a'r clod a'r bri i'r gŵr lleol. Rob Samuel ydy'r enillydd eleni. Y cwpan mewn dwylo diogel, ond ydy Man Taith Ruth Johnson yn ddiogel yn ras y merchaid. Mae Kelly Morgan wedi bod yn cae'r bwlch fesul cam. Mae'r llinell derfyn yn agosau, ond pwy fydd yno gyntaf? Y Marathon Eryri 2011, un o hogiau Eryri, Rob Samuel, enillodd y wobr gyntaf. Gan orffan ddau funud yn gyflymach na Murray Strain ddaeth yn ail. Diwrnod arbennig i'r rhedwr lleol. Mae o'n um, grêt i ennill um, yma um, in Llanberis um, in front of the home crowd and stuff. Yeah, really pleased with that. And the support is just amazing. So

Dirwyn i ben ac ma' Ruth Johnson ar y blaen. Ond yn y cefndir, nod i mewn trwy'r bwlch, mae Kelly Morgan yn hyrddio i lawr trwy'r darnau llithrig yma. A mae Chymru yn dal efo hi am ran dramatig o'r ras, am ran i gael o bosib y diweddglo yng nghanol y cerrig a'r mwd lle mae'n llithrig a mae Morgan, mae di gweld y nod, mae'n anelu tuag ato fo. Matthew Roberts, o! yn ennill ras y clwydi ac yn dod yn chweched yn y farathon. A hynny ar ôl dod yn bumed am y ddwy flynedd wetha. Ardderchog unwaith eto gan dda fo ac yn ymuno â fo dros y llinell Gwyn Owen yn nawfed.

Yn ras y merched mae'r anochel wedi digwydd, mae Kelly Morgan wedi mynd heibio Ruth Johnson, edrychwch ar hon yn dyrnu lawr yr allt, fysa chi bron yn deud bod hi allan o reolaeth. Ond mae Ruth Johnson druan bellach yn sylweddoli bod hi wedi colli, mae hi bron yn or o ofalus yn dod i lawr yr allt yma. Dach chi'n cofio hwn? Gavin Felton, fodd ar y blaen wrth Lyn. Peris. Ifan Richards o Glwb Meirionnydd yn gorffen. Ifan, pa mor galad oedd hi heddiw? O, yn galad iawn. O'n i'n gwybod am y, am yr fyny'r allt ola na fyny Bwlch y Gros, so o'n i'n trio cadw ni hwnna. A gas i rhediad reit da fyny hwnna. A wedyn o'n i'n gwybod bod gen i gryder i fod lawr wedyn. Arbennig. Diolch yn iawn ti, allan okay. gwrthredau. Filltiroedd o'r gorfoledd, ddeng milltir o'r rhyddhad a'r dathlu, maen nhw'n dal i redeg. Gymaint o filltirodd o'u blaenau nhw, yn eu cwman, yn dal yn wynebu'r storm. Dyma Dewi Roberts y bocsiwr, mae o'n agosáu at y tarmac ar ddiwedd y ras. A dyma enillydd ras y merched, Kelly Morgan o Nelson. O glwb Pontypridd Rodent ac am ras a mae Chymar wedi bod yn gymaint o gymorth, Dafydd. Ydy, mae o wedi bod yn dda iawn, yn aros amdani ar rai cyfnodau, mi fydda'n ddiddorol gwybod faint o amser fyddo fo 'di gymryd pethau wedi rhedag. ei hun. Dyma un o straeon mawr y ras eleni, buddugoliaeth Kelly Morgan, fe ddoth hi o unman. Mae pobl yn falch drosti, os a neb yn fwy balch na hi, enillydd ras 2011 y merched, Kelly Morgan, gadwch i wyneb i. ddeud y stori. Dyna be ydi ymdrech. A Ruth Johnson yn dalog, yn falch, yn dal air rhythm, yn gwybod, ail fydd i oherwydd hon, mor, mor agos. Llongyfarchiadau i Morgan, ond llongyfarchiadau hefyd i Johnson. Mae di bod yn un o uchafbwyntiau'r prynhawn.

Hi sy'n gorffen yn drydydd yn i marathner yrru cyntaf. Ac yn bedwerydd dyma Andrea Rowlands y glwber yrru. Y mae hitha yn ystod y mis dweitha wedi cystadlu yn Mhencampwriaeth y Gymanwlad ar 55 cilometr yn Niwbwch. Ac yn ôl ar y mynydd, mae Llanberis o fewn golwg bellach. A'r bocsiwr, Dewi Wyn Roberts, yn cyrraedd y nod. Diom di lorio. Di garas galad iawn heddiw. Do. Ar ôl pymthag milltir, y cod sy'n mynd. A ar ôl 22 milltir, a fi sa'n thro fyny. Felly, dos am ryfa bod nhw yn galw hon yn faraf o'n galeta Brydain. Cytuno?

Newydd orffen. Darwen Duchess is second to Lily Margaret Steele Jones from Avon Valley. Pedair filltir dros braidd yn anodd ond o'n i'n mwynhau lot o gwrs, cwrs bach neis. Oeddet ti'n pryderu am y tywydd cyn dod yma, dydy hi ddim yn tywydd gorau, oedd hi'n galed mae'n siŵr yn doedd? Na, ddim y tywydd gorau ond ar yn rhedeg wedi bod yn grêt. Dyma ni, tad a mab, Gwilym a Keith Jones yn gorffen gyda'i gilydd ac yn hapus iawn yn wneud hynny. Ie, yeah, camp deuluol a deud y lleiaf. A sôn am gamp deuluol, Dafydd? Ie, yeah, dyma'r mab yn gorffan ond dwn i'n lle ddiawch mae'r tad. diawch byth mae yma fo fi. Dyma Paula Roberts, wastad yn gwenu. Bydd hi'n gwenu mwy nawr. Oedd o dda, um, nes i mwynhau'r hanner cyntaf, oedd hynny'n amser reit gyflym i fi. A wedyn yr ail hanner nes i ar afel lot, ac um, yr all ar y ar y diwedd, ond o'n i'n gwybod hynny o'r flaen llaw, a nes i stryglo fyny raf, ond nes i wneud o, oedd o'n iawn, ac oedd just cyflymder lawr y raf wedyn, so fo'n iawn, ond fi wedi gorffen rwan. Do, mi nath i wneud o, ac mae Edith Gruber am i wneud o hefyd ar ôl cyfnod anodd o ymarfer. O'n i'n mwynhau, er gwaetha tywydd, mae o'r brofiad da iawn. Dwi ddim wedi uh, ymarfer digon y mis ma dim ond 30 milltir ond uh, a dwi'n hapus iawn efo'r amser fydda i'n ôl uh, y flwyddyn nesaf dwi'n gobeithio. Tom Jones yn dathlu chwarter canrif o briodas wrth orffen. Dyna'r boen, dyna'r gorfoledd, rhian o wraig, bydden nhw'n ôl i ddathlu'r briodas air dybed. Ie, yeah, pob rheswm i fod wrth i bodde. Mae rheswm i ni ddathlu tri Cymro yn y pump Ucha, Rob Samuel yn ail yn 2008, Marie Strain yn ei farathon er ar ei cyntaf. Richard Gardner, tesa fo di dangos amser cystal a nath o y llynedd, fysa fo di ennill y ras ma. Be oedd yn sefyll allan i chi Dafydd am ras y dynion? Wel, pedwar cynta yn rhedag mor agos i'w gilydd yr holl ffor o gwmpas, a phe bai Richard Gardner heb ddiodda o gwlwm chwithig ym Methws Garmon, tybed fydda fo di gwthio Rob Samuel I amser cyflymach i'r ddau ohonyn nhw. Ras y merched am ras. Tair Cymraes yn y pump ucha, llai na dri munud rhwng y pedwar cynta, llai na munud rhwng y gyntaf a'r ail. Kelly, wel chwarter awr yn gynt nag oddi y llynedd, a Ruth Johnson, ddim yma llynedd, gan iddi gael babi. Am ras, Dafydd. Ras anhygoel, cymaint o newid safleoedd gydol yr amser, a'r hyn sy'n ddiddorol ydi bod nhw wedi gwella eu hamser. Bydd rhain yn gobeithio am dywydd garw eto y flwyddyn nesa. Orie o stori, dyna y ffeithiau moel. Diolch Nick a Dafydd! A dyna ni, mae Llanberis wedi bod yn llwyfan i ddrama gyffroes arall, y gefnlen yn drawiadol, effeithiau'r tywydd yn ysgytwol a rhedeg yn arwrol. O gartra Marathon Eryri, tan tro nesa, hwyl fawr!